Үтүө күнүнэн Нөөрүктэйин нэһилиэгин олохтоохторо уонна ааҕааччылар! Биһиги бүгүн Нөөрүктэйим отдельнай библиотекатын үс үбүлүөйдээх тэрээһинин бэлиэтиибит. Ол курдук, ааҕар балаҕан сүүс сыла, сельскэй библиотека сэттэ уон сыла уонна модельнай библиотекабыт уон сылын бэлиэтиибит. Онон сибээстээн биһиги бииргэ үлэлэспит тэрилтэ салайааччыларын, ааҕааччыларбытын бүгүн биһиги ахтан-санаан кинилэри бэлиэтээн махтал суруктарын туттарабыт. Махтал сурук туттарыллар Нөрүктэйи нэһилиэгэ муниципальнай тэриллии аҕа баһылыгар Николай Гаврильевичка. Николай Гаврильевич, эйигин Нөрүктэйи нэһилиэгин модельнай библиотеката үс үбүлүөйдээх сыла бэлиэтэнэр үөрүүлээх күнүнэн ис сүрэхтэн эҕэрдэлиибит. Библиотекаҕа баһар киһи аймах көлүөнэттэн көлүөнэҕэ, үйэттэн үйэҕэ муспут баайа, билиигэ-көрүүгэ тардыһар киинэ. Кинигэттэн биһиги ааспыт үйэлэри билэбит, кэлэр кэмнэри сабаҕалыыбыт. Кинигэ баһар үтүөҕэ-кэрэҕэ үөрэтээччи, киһи дууһатын байытааччы, билиини биэрээччи, үтүө санааны угааччы. Убаастабыллаах Николай Гаврильевич! Эн Нөөрүктээйи модельнай библиотекатын ааҕааччыта уонна биһигини кытта бииргэ үлэлэһэр партнера буоларгынан биһиги киэн туттабыт уонна эйиэхэ махтанабыт. Эн олоххо дьулуурдаах, кэскилгэ бигэ эрэллээх буолаҥҥын, инниҥ хоту эрэллээхтик хардыылыыгын. Олоҕу кытта тэҥҥэ хаамсаргын астына бэлиэтиибит, холобур оҥостобут. Баҕарабыт эйиэхэ уонна эн чугас дьоҥҥор чэгиэн-чэбдик доруобуйаны, Этэҥҥэ буолууну, уйгуну-быйаҥы, дьолу-соргуну, үгүс үтүмэн үөрүүнү, көтүүнү. Эҕэрдэни кытта Нөөрүктээйи модельнай библиотекатын коллектива. Маннык ис хоһоонноох эҕэрдэ суругу туттарабыт. Мэйэ Хаҥалас улууһун депутаттарын советын председателигэр убаастабыллаах Павел Даниловичка. Махтал сурук туттарыллар, биһиги Мэхэ-Хаҥалас улууһун культураҕа уонна духуобунаска управлениетын салайааччытыгар Дмитрий Ивановичка. Дмитрий Иванович, биһиги бу модельнай библиотека үс үбүлүөйдээх сылынан кинигэ таһаарарыгар, үбүнэн көмөлөспүтүгэр махтанан тураммыт бэйэбит махтал сурукпутун бэлэхтиибит. Махтал суругу туттарабыт Елизавета Семеновна, Иннокентий Михайлович Сосин аатынан библиотечнай тиһик директорыгар, бэйэбит эмиэ кинигэ таһаарарбытыгар күүс-көмө буолбутун иһин махтанан тураммыт махтал сурукпутун бэлэхтиибит. Биһиги махтал сурукпутун туттарабыт Тэрилтэлэрбит салайааччыларыгар. Кинилэр баар буоланнар биһиги үлэбит ситиһиилээх, киэҥ ис хоһоонноох. Ол курдук Светлана Гаврильевнаҕа, Мичээр оҕону сайыннарар киин директорыгар бэйэбит махтал сурукпутун туттарабыт. Махтал сурукпутун туттарабыт Лена детсад заведующайыгар Маргарита Егоровнаҕа. Махтал сурукпутун туттарабыт Василий Николаевич Оконешников аатынан орто оскуола директорыгар уонна кини коллективыгар Валерий Валерьевичка Махтал сурукпутун туттарабыт Бу үлэлээн кэлбит кэммитигэр биһигини күүс-көмө, өйөбүл, сүбэ-ама буолбут бииргэ үлэлэһэр коллегабытыгар Виктория Васильевнаҕа Бу курдук ис хоһоонноох махтал суруктары туттарабыт бастыҥ ааҕааччыларбытыгар. Модельнай библиотека иһинэн Венестациональнай отдел бастыҥ ааҕааччыларыгар махтал суруктарбын туттарыахпын баҕарабын. Махтал суруктар туттарыллаллар, Биһиги үлэбитигэр өрүтүн күүс-көмө буолар, сүбэһит буолар биһиги иитээччилэрбитигэр, биһиги учууталларбытыгар махтал суруктарбытын туттарабыт. Уонна биһиги детскай отдел өрүүтүн сылдьар бэриниилээх бастыҥ ааҕааччыларба оҕолорго махтал сурук туттарабыт. Биһиги библиотекабыт страницаларыгар көрүөххүтүн син уонна нэһилиэккэ WhatsApp нөҥүө ссылканан ыыталыахпыт, тиэрдиэхпит.